Ti di cael hyfforddiant ffurfiol fel cynllunydd te? Nagdw, es i, es i fyth i coleg celf. Dechreuais i gweithio yn neud celf mas o diddordeb yn hun a dwi di parhau i neud e. O'n i'n meddwl oedd e'n syniad dda i goi- i roi fath o gelfwyth ar ar dy lledyn, so dechreuais i neud crysau wedi argraffu i ddechrau. Wedyn oedd crysau tŷ jyst yn ffordd gwell o wneud mwy o arian a gael mwy o bobl i i brynu rhywbeth. Oedd e'n rhatach, chimod, alli di gwe- mae crys tŷ yn rhatach i brynu na beth yw crys. A o'n i'n gallu gwerthu lot mwy i bobl a gweld lot mwy o bobl yn gwisgo beth oedd yn syniad i. So Wyt ti'n gwybod dylanwad pobl fel Katherine Hamnett arnot ti de, o gwbl? Yym, na, na fyswn. Mae mae hi'n designer enfawr ac yn wneud bethau. Dwi'n wneud Pethau byswn i'n falle ystyried ychydig yn ffasiynol, ond nid dim ond oherwydd fod nhw'n digwydd bod yna ar y pryd. Dwi'n wneud pethau, uh, dwi'n wneud nifer bach o bethau uh, i gymaru gyda pobl fel Hamlet, a wedyn dwi'n wneud pethau newydd trwy amser. So mae yna farchnad ar, ar gyfer t-shirts a slogans Cymraeg dros dyn nhw gyd te? Os, dwi, dwi ddim yn byw yng Nghymru rhagor, ond dwi wedi gwerthu rhan fwyaf o'n stwff i, nai mewn gigs yng Nghymru, neu mewn gigs yn, yn, yn Lloegr. A'i siop e yn Llundain nac yn Brighton lle dwi'n byw. Mae'r eitha lot o'n gwaith i yn digwydd bod yn stwff gwleidyddol, jyst yn fi yn rhoi'n agwedd i ar crys T, ma' pobl yn brynu crys T oherwydd ma' nhw'n hoffi'r crys T. Os 'dyn nhw'n deall y Gymraeg, neu os ma' nhw'n gofyn i fi beth yn union mae'n meddwl, wel ma' nhw'n gwybod, ond yy sdim unrhyw un eto 'di gwrthwynebu yy heb prynu un. Ond dwi ddim yn credu fy' nhw'n yn bennaf yn prynu nhw ar gyfer y neges. Mae'n jyst digwydd ei fod nhw'n cytuno gyda fe. Ie. Fel arfer. Symudes i mas o Gymru i ddechre, i fynd i brifysgol, er mwyn dianc o Kilney. O'n i'n gweld oedd e'n weddol gul i wedi bod i ysgol Gymraeg, i wedyn i mynd i brifysgol Cymraeg. Byse wedi bod yn synhwyrol o agwedd i'r iaith i mynd i brifysgol Gymraeg, ond o'n i moyn cael newid bach, a des i Brighton. O'n i moyn mynd rywle tu fas i Gymru. Digwydd bod taw Brighton dewises i. No, oedd dim lot dewis fi fel, fel oedd e, ond uh, ys i Brighton. So mae'n rhoi perspektif arall i ti ar Gymru bod ti'n Ydy, mae, e. mae, mae di roi... Beth sy'n wahanol? Golwg wahanol.
Wel, dwi ddim ar agos i beth sy'n mynd mlaen yn dyddiol yng Nghymru nawr. Felly, yr holl newyddion dwi'n cael, dwi'n gorfod edrych, edrych arno fe o tu fas. A allai gymharu lle dwi'n byw nawr gyda Cymru. Mm. A Mae'n well gyda'r bobl yng Nghymru, mae'n rhaid i fi dweud, ond fel sefyllfa, allet ti gweld y gwahaniaeth rhwng, wel, dyw, dyw Cymru ddim yn tlawd, ond mae'n tlotach na ble dwi'n byw. Chwa, allet ti gweld y gwahaniaeth yma mor yn blaenach nag oedd e byth erioed pan o'n i'n byw yna.